Şi mekruh şi, gözüni açyk goýmaly, sünnet gözüni açyk goýmak. Megerinki şol gözüni ýymanda he göre huzuly şu köhelýän bolsa, pikir jemlenýän bolsa, şo derekli işgäli ýok. Näme diýip mekruh bolýar gözüni ýymanda? Şola gözlemeklik mustahap bolan ýerler bar, sünnet bolan ýerler. Şola aýrylýar. Meselem, mustahap bolýan ýerlerini sanapdyk äwwelki gezekde. Indi şol gözlemeklik ýerleri aýyrylýar şo derekli mekruh bolýar. Ýöne meslehet derekli bolup, şony gözlemese, gözüni ýumup otursa he ora huzury, huşu köpeljek bolsa işgäli ýok gözüni ýymanyň. Ýene-de agzynda bir zat bolup namaz okymaklygy ýene mekruh. Sakys, ýa çigit, ýa nohut, ýa başga bir tagam, her bir zat bolsun, agzynda durup

Agzyň içinde, ýagny dişiň arasyndaky bolup duran zatlary ýuwutmak mekruh. Eger nohut ýalak bolmasa, nohutdan kiçeňräk bolsa, pagat mekruhlyk gelýär. Eger nohut ýalak ýa nohutdan olakorak bolsa, şony ýuwdada dişiniň arasyndaky zatda bolsa, munda namazy bozulýar. Indi ol

Kyraatini nirde töketýär? Rukuk bar ýaka töketýär. Meselen, kul huwalla goşupdyr danyny. Lem ýelit we lem ýulat we lem ýekul lahu kufuwan ahad diýip, o dizine elini degrenden sonra kufuwan ahad diýip şo taýda aýtýar. Şuda mekru namazy. Näme diýip? Çünki kyraat her gaýsyny jaýyny etmeli. Ondan soňra bir diwara ýa asa ýa bir zada söýünip namaz okumak mekru sag adama. Emma ozurly bolsa hiç işgäli ýok. Hatda ozursyz adam hiç ozury ýok salym adam nefil okyýa birdende bir ýaňky ýadap ýaplanda hatm okyp dur ýadaýaýa şonda bir azyk ýaplanaýa oň işgäli ýok diýä ýöne bärki parz namazlarda sünnet namazlarda onda ozuryň bolman suratynda bir zada ýaplansaň bir mekru bolýa eger ozuryň bolmasa ozuryň bolsa işgäli ýok ondan sonra namazyň içinde ýörýäsaň ýene namazyň bozulýa Namazyň içinde ýörimek dogry dä. Megerinki, sen öwüňdäki sepde boş durýa. Boş durýa, munda yzyňda durmak mekruh. Hökmän ýörip öwüne gitmeli. Näcere ýörimeli? Ýörýeňde bir gadam artýaň, ardyma atyp durýaň. O birini artmaýaň. Meselem, sag aýagy öw alsaň, çep aýagy sag aýagyň gapdalyna getirip goýmaly, ýamaşadan sag aýak bilen ardyma atmaly. Ikisini, äwwel sag aýak, ondan soňra sol aýak bilen öwgä gitmeli-dä. Ýa öwünçä çep aýagy alsaň, ondan soňra sag aýak gapdalda durmaly. Ondan soňra ýamaşap ýene-de bir aýagyň bilen öwgä gitmeli, şeýdip gitmeli. Şonda işgäli ýok. Eger öwüňde açyk ýer bolup, gitmeseň, ol-da mekruh, pes. Ýaňky ýalak ýöriseň, ýöne ýörüp gitseň, ol bozjak. Ondan soňra hem sagyňa, soluňa yrganaýaň. Bida mekru, kär anar yransaň, bi namazyň-da bozýa, çon huzur şu aýrylyp, aý, bi namaz okymaýar-ow diýdirtjek bolsa özüne, bi namazyň bozýa. Emma şony bir näçe tarap beýläk şeýläk yrygyna yranasaň, bir tarap, iki tarap, bi namazyň mekru etýä. Pes yranmanjak dogruja durmaly, sekinet, aramlyk, hi-wakar bilen durmaly namazda. Ondan soňra siňek, ýa bilmeýän çybyn, ýa-da bit öldürmek mekruh namazyň içinde. Amaz birje eliň bilen basyp çyk goýberýäň mekruh şu. Megerinki ýylany öldürseň, ýa çýan ýaly bir zat öldürseň ol gelip seni heläk etjekdä. O-da emele kesir bolmadyk zat bile. Nämeden o gidakam agaç, pil zat getirjek bolsaň, munda mek namazy bozýa. Emma Hä munjuri ýöne gelakam bir aýagyň galdyrakam ýylanyň aýagyň üstüne kellesine basyp öldürtjek boluň. Ýa ysyýan gelakam şoň kelle aýagyň üstüne bilen basakam öldürtjek boluň we hiç jaňa gitmänjek. Myň namazyň bozmaýada mekruçylygyda ýok. Ýöne bärkije zatlar siňekdir ýaňydyr çybyndyr o zatlary öldürseň bir mekru botýa namazyňy. Eger kärräk emel etseň o namazyň bozýadem şon emele kesir bolýa o. Ondan soňram tamaniýany terk etmeklik rukuda sujuda bu-da mekruh. Indi terk edasaň wajybyny terk bolup sejde söw-de wajyp bolýa. Indi bulaň her gaýsy gelipdir ýöne asah rowaýat şol wajyby terk bolmaklyk ýaňky sejde söw wajyp bolýa tamaniýany aram almak rukuny dogruja gitmegni awa gitseň bi mekruhlyk getirýa. Inki bäri baş mekruh bolýa hökmän pes dogruja etmeli ruku zadyňy. Ondan soňram bir surany bir farz namazlarda tekrar tapdyryp durmaly.

Meger inçe kän surany tekrar edeniň mekrude, nefil namazlarda, eý, meselem kulhuwallany on gezek goşýaň, hiç işgäli ýok. Emma, ýaňky parzlarda ony goşmaklyk bi mekrulyk gelýär. Ondan soňram ýs ýsgamak mekru, ýagny ýs ýsgasaň birden-de burnuňa geli edaýaň, ýsgýaň, bir-de mekru bolýar. Emma özi dem alyp dur, dem alyp durkaň ýöne bir atyr urupdyr, bir gawy ýs urupdyr, gelýär burnuňa, muň işgäli ýok. Bilişinje şony ýytgajak bolup dem alsaň by mekruh. Ýöne dem alyp dukaň burnuňa gireň muň işgäli ýok. Ýel fewç bilen ýel ursaň bu da mekruh. Ýani arassalajak üsüň we wara gyzýaň, şonda ýel fewç bilen ýel urýaň, şi mekruh. Bir gezek ýa iki gezek bolsa mekruh. Emma eger üç gezege barsa, üçden köpeňräk bolsa namazyňy bu da bozýa. Ondan soňram ýeňiňi tirseňe gelýänçe çermäp namaz okaýmak bu da mekruh. Pes belli bolýar, ýaňky gol gysga belek namaz okaýanky köneň goly gysga keçeňräk bolsa, bu belende pes okaýmaklyk mekruh bolmaly bolýar. Çon ýeňli bolup şony çermeseň mekruh diýipdir, pes o da mekruh. Pes gaýrat etmeli, namaz okaýjak bolamyzy edeplje, ýeňim uzylja, Aýagyň uzylja bolup duran halatynda namaz okyjak bolmaly ýaňky julbardadyň. Ony habardar bolmaly. Ondan soň barmaklaňy sejdede kaň kybladan ýüzün öwürýäň dogruja goýýaň ýa beýläkleýin oturýaň ýagny sen oturaňda ýaň sejdä gidip durkaň barmaklaňy ýokaryk garşyn öwürýäň mekruh şu namazyň hökmen kybla garşyn öwürmeli megelinki ozruň bolmasa ozruň bolsa mekruh däl emma ozruň bolman etseň mekruh bolýa Ondan soňram öz ýaňky elleňi ýerde jaýynda goýmaklyk bar-da. Meselen, dik dukaň, e, göbäň aşagynda goýmaly ýa gursagyň üstünde goýmaly, seýje dakaň hökmän e, ýaňky e, gulaň aşagynda goýmaly, burnuň ortasynda, eliňi meselen diziň üstünde, ýaňky buduň üstünde goýmaly, seýje rukuk gideňde diziň üstünden tutmaly. Şu zatlar terk edasaň näme bolýar? Şu zatlar terk etseň, Bi bolýa namazyň mekru bolýa pes muňa gaýrat etmeli namazyň mekru etjek bolmaly däl ondan sonra mekrunyň biri nämedir öz tekbir rukuň tekbirlerini sejdäň tekbirlerini terk etýä ýa kamyl aýtmaýa ýa neýsin rukuk barýaň rukuk barýakaň Rukuk barýarkaň Allahu akbar diýmeli. Rukuk baraňdan soň Allahu akbar diýýäň. Ýa Allah diýýäňkam akbaryny aýtmaýaň. Şi nakys goýdugyň bolýa. Bu da namaz näme bolýa? Mekruh bolýa namazyň. Ştatyny etmelidä kemde goýmaly. Ýa sežde rukuk barýarkaň, ýa seždede tekbir rukugyň tekbirini töketýäň. Ýa başga bir ýere de töketýäň. Şu taýlarda pes gaýrat etmeli namazyňy kemçilik getirmeli däl. Ondan soňra mekruhyň biri nämedir? tekbirlerini, äzkarlaryny üýtgäp barýarkaň getirýän ýaňky bilen bilerek. Ýani sen haçan sen suran töketdiň dämi? Suran tökediňden soň indi Allahu akbar diýmeli. Ona aýtdyk, eger suran rukuda tökeseň bu mekruh. Indi sen Allahu akbar diýip, o rukuk baraňda da akbaryny aýdaňok, indi aýtýaň. Şi mekruh-şi. Sen şol tekbirleňi her gymyllaň arasyndaky bolup durana, rukudan sejdä gideňde, kyýamdan ruku gideňde, sejdeden kyýama galaňda ýa kada galaňda şoň aralygyna görä tenzimlemeli, düzgünine görä getirmeli. Indi şo zady döketmeli. Meselen, sen etekden göňe barýaň, etek barýaň ýa-da meselen, rukudan sejdä barýaň. Şonda sen Allahu ekber diýip, dogruja etek baraňda R-ni döketmeli. Şunçalyk mirallamaly. Eger şeýtmeseň, ýene-de kerahyýet gelýär namazyňa. Ondan soň ýaňky kelläň derläpdirsiň, ýa bir zat gum ýabyşypdyr, şuny mesh etmeklik-de mekruh. O etmesizlik aýdandyr, ahyrynda mesh etmeklik mustahap diýip. Indi mesh etseň mekruh. Namazyň ortasynda. Megerin ki, Namazyňa hylal waryt etjek bolsa, bir seni meşgul etjek bolsa, namazyňdan seni huzur-huşugyňy taýyrjak bolsa, eý, damypdy, bir zat edip, hüwür ederläp, bir eliň bilen sykeseň, bir ýeňilýjek bolsaň, ýa agyrdyp duran bolsa, onda bir aýyramaly, muň müşgili ýok. Ondan soň tasawir bar. Tasawir diýdigi näme? Bir zadyň suraty. Jandar bolup duran jany bar zadyň suraty, adam bolsun, heýwan bolsun, guş bolsun, parh etmeýär. Şylaň suraty bolup, adamyň üsünde bolup namaz okymaklyk mekru. Ýa sežde etjek jaýynda şolar bolmaklygy mekru. Ýa sagynda, solunda, öňünde, depesinde-de bolmaklygy mekru. Emma yzynda bolsa, ol mekru däl. Ýa aýagynyň aşagynda depeläp sežde etjek jaýynda bolmasa, bu-da mekru däl. Ýa kellesi aýyrlan bolsa şol seždäki suratyň, äkisiň, o-da mekruh däl. Ýa beter kiçijik bolupdyr, o sežde etjek jaýyňda goýaňda saýgaryp bolanok nämäň äksidigini, munda-da mekruh däl. Ýöne şi timsal, indi äkis bul äkisiň gurruňy. Indi äkisli bolup duran zady köneňde, balaňda hiç goýmaly däl, ezizje walla, şi birneçe könekleň üstünde äkis goýulýar, asyl almaň şo zatlary, etmäň. Musulmanlyga asyl gelişýän nädir ola. Şonjurek zat bilen namaz okymak dogry däl bolsa pes başga ýerdede geýmek dogry däl şolary. Ondan soňram bir neçe öýlerde mojesseme goýulýa. Mojesseme diýdigi näme? Bir jandar emma ýaňky äksleň içinde jany ýok bolup duran zadyň äksi bolsa işgäli ýok. Gülüňki ýa bagyňky ýa daşyňky ýa suwuňky bolanyň ýa öýüňki äksi bolanyň bilen işgäli ýok. Emma jany bar zadyň äksini goýmak bi dogry däl. Ondan soň şi mujessime goýulýar. Mujessime şi jany bar adamyň ýa ýolbarsyň ýa bilmeýän bir guşuň. Garaz jany bar zadyň tymsaly mejerdilýär. Nämeden? Ýaňky daşdan ýa geçden ýa agaçdan ýa palçykdan şu zatlardan bejerip goýulsa şi timsal diýilýär şuňa. Şular asyl etmäň, getirmäň öýe ferişde gelmeýär diýýär oňa. Perişde gelmeýän ýere hiç etmäň bu zatlary. Şonjurek zatlary döwdäň ýok ediň. Megeriňki şol gurjak bolsa, oglanjyklaň oýnaýan zady bolsa, dogry birneçe öýlere baraňda baý men oglanjyklaňky diýip goýýan diýe. Oglanjyklaň eline berýäňmişin diýende, ýok beremok diýe. Pes onda timsal diýip goýulýada ony. Oglanjyklaň eline beräkamşin defilenip berän bolsa onda işgäl ýok. Emma şonota-da goýulyp, hoý hiç kim ellegmejek käde-käde süberilýän bolsa dogry däşi. Jaly zadyň şinjirek zadyny goýmak asyl öýde goýmaň. Emma beýik ýerde oturyp, depede oturyp ýa okyp, etekdäkilede muktadilede etekde bolup ýa muktadile depede bolup ymam etekde bolsa bi namaz mekruh bolýar. Megerenki kawumlardan bir neçesi ymam bilen bile duran bolsa şo beýik ýerde ýa çökek ýerde munda işgäli ýok. Ýogsa mekruh bolýar. Ondan soňra Bir muktedi, mama üýüp duran adam öwündäki sepde bir neferlik jaý bar, yzyndaky durmaklyk mekru. Hökman ýörüp ýaňky aýçym ýalak, bir gadam artyp gapdalynda durup, ýene bir gadam atyp gapdalynda şo bir aýagyňy goýup, ondan soňra ýöremeli. Şoň öwüne baryp durmaly, mekrulyk etdirmeli-dä. Birden öwüdäki namazy bozulyp giden bolsa, hökman yzyndaky ýörüp bek barmaly şoňa. Ondan soňram ýol geçilýän ýolda hemme kişiň geçirip barýan ýoluň öňüne namazy goýmak mekruh. Çünki öňünden adam geçip günäkär bolýar, pesden etmeliler. Ýa düz okýaň, düz okyp öňünde sutra goýmaýaň. Sutra diýdigi näme? Bir barmagyň ujy ýaljak bir zat äwwel aýdyldy ola, ýöne barmak ujy ýaljak ýa uzynlygy-da bir ýarym metr ýalak, bir gez ýarym metr ýalak bolup, şonuň çommallyk goýmaly. Ýatyryp goýmaly, meýgeniňki ýatyryp jaý ýok bolsa çümdürmäne, onda e, uzuý lýun goýmaly. Ýa lýun goýmaly, hat-da çekmeli. Hat çekmeli diýende, eger jaý bolmasa hat çekämeli, ýöne hat çekmek bilen bolmaýar. Ýa-da şo medenderäk oturgyç ýalak ýa asa ýalak ola korrak zat goýup öňde goýmaly. Özünde e, sag ýa sol gaşyň barabarynda goýmaly. Onuň öwden geçeniň hiç işgäli Ýok. Mega reňke sutra gerekýär, geçilmeýän ýol bolsa, ýa sähra hiç bir düzde bolsa hiç kim geçjekgäligini dagyk bilseň, onda goýmanyň işgäli ýok, ýogsam eger adam geçer diýip gümanyň bolup, daýy geçse geçar diýseň, onda goýmasaň, saňa mekruçylyk getirýär namazyňa. Gobyrçylykda namaz okaýmak dogrudy.

Gabyrda-da şeýle, ýöne okaýan ýeriňde gabyr bolmaly-da. Gabrystanda-da namaz okaýmak ol teýýarlap, gabyr bolmaly-da dewereginde, işgäli ýok, ýogsam okaýbermeli, gabyr zat ýok bolsa şoň okaýjak ýeriňde. Ondan soňram namazda parzyňy okaýaň, parzyňy okaýaňdan soňram yzyndan sünnet bolsa, şonda sen oýup oturyp ýöne gürrüň edip biraz oturmaklygyň mekruh, derrew sünnetiňi oky many durmaly. Megerňki, yzyndan şu dogany okaýamaly, Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah, Allahümme entesselam we minkesselam, tebarekte we taalaýte ýa zeljelali wal ikram. Ýa mundan köpeňräk, azyrak bolup duran dogalar bar, şulary etýäň, ondan soňra okybermeli, ýogsam namazyň mekruh bolýa. Ondan soň öýde sünnet okyp dursuň, gidaka mesjitde parz okyjak indi, şoň aralygynda keplemek hakyň ýok. Kepleseň namazyň mekruh bolýa, ýagny eden işiň mekruh bolýa.

Ýa jemaat geçjek senden ymama uýupdyr, şumat gysýa birdenne ymama-da uýjak bolupdyň. Şonda onda işgäli ýok diýipdir, wagt dar bolsa ýöne. Geçjek, wagt geçjek, jemaat geçjek bolsa. Emma giňişlik bolup synja gitmäni şol gyssap duran halatynda barsaň, bil mekruh bolýar. Şol bedeniňe zyýan hem pezgurukçyňa zyýan bolýar. Ondan soňram namaz okyp duranyň arasynda sutra goýupdyr, ýa diwaryň öňünde okypdy, bir stunyň öňünde, şoň aralygyndan geçen adama-da mekruh bolýa. Geçen adama mekruh. Emma sen sutra goýman okyan bolsaň özüňe mekruh. Halkyň geçjek jaýynda okyan bolsaň saňa mekruh bolýa. Habardar bolaýlyň pes namazymyzy geçiljek jaýda ýa namaz okyp duran adamyň öňünden geçmeklik bolmasyn. Gaspy ýerde-de namaz okýmak dogry dä. Bir adam bir gasp edipdir. Ondan soňram şondan gelip namaz okymaklyk şoňsunda mekruh. Ýa-da bir nefer ejaza berenok namaz okymaklygyna ýerinde. Şonda-da namaz okymak mekruh ejazaly okymaly. Hökmän biriniň öý ýerinde okyjak bolsaň ýa öýünde okyjak bolsaň. Ejaza alyp ondan soň okymaly. Ajygypdyň, naharda amada, çaý amada, içip iýip içjek. Namazyňa-da wagt bar. Indi gelip namaz okyakam aý namaz okyp uýyny rahatjak giyindi diyseň mekru boldy. Äwwel garnyňy doýur ondan sonra gitde namazyňy oky diýýär. O näme diýip şonça pikriň naharda çaýda boljakda seň. Pes huşuň tark boljak diýýär. Pes namazyň mekru etmelidä namazyň çalasymy okyjakda sen nahara ýetişjek bolup ýa pikriň namazda naharda boljak namazda bolmany.

Ondan soňram garnyňy ýüliňe degirip ýa-da çiginiň ýazyp, ýaňky bilegiň ýazyp, barmaklaň rukuda meselen çaşyrman etseň, şyla-da mekruh bolýar. Äwel aýtyp gurrun, indi şeýtmeli diýip etmeseň mekruh şolaň hemmesi. Dik dur, şonda Bir aýaň üsüne agram berip bir aýaňa ystrahat etýäň, dynç alýaň, ýa ol aýaňdan ol aýaňdan dynç alýaň, şuda mekruh, etmelide. Megeriňki nifl namazda bolup uzak bolsa şonda edamaly, biliň agramasa şoň üçin ýöne bäri parz namazlarda etmek dogry däl. Wajyplardan birini terk etmeklik buda mekruh bolýar, mekruh we tehrime harama ýakynjak mekruh şi. Ondan soňra

Hasyla kelam, ýagny hemmesini üýşüremizde, bir adam wajyplardan bir wajyby terk etse, ýa mekruhlaryň birini mekruha murtekep bolsa ýaňky aýdanlarymyzdan, sünneti terk etsin ýa mekruhlaryň birini etsin, şi adam eger mekruh tehrimi eden bolsa namazyny gaýtalamaklygy wajyp bolýar. Ýagny şol wagtda bolsa, wajyplaň birini terk eden bolsa, mekruh tehrimeleň birini eden bolsa, şol wagtda häzir öýlän wagty meden edipdir, öýlän wagtyndan geçmedik bolsa gaýtalamak wajyp, pardy bitdi, işgäli ýok. Gaýtalamany belende işgäli ýok, ýöne günäkär boldy, işgälişki günäkär bolýar, günäsine razy bolsa goýamany. Emma wagty geçenden soňram onda gaýtalamak gerekýär. Gaýtalasa gowrak, sogaby kärräk. Ýene-de mekruh bolanlaryň bir zady näme? Bir gapdalynda telewizion aýdyp dur, ýa-da radio aýdyp dur, ýa telewiz ýaňky başga bir meşgulyýet biri gürrüň edip dur, gara, pikiriň şoňa gitjek bolsa eşidilip duran zat, şu taýda-da namaz okaýmak mekruh, başga ýerde gidip namaz okaýmaly, ta ki namazymyz mekruh bolmar ýalak.